Oh, helo Hugh, sy'n mynd? Ie, yeah, iawn. Dych chi'n mlaen at y tymor yma? Ie, yeah, ie. Yeah. Um, o, to, mae wedi bod yn ddechrau da, da iawn i'r tymor i Gynarfon uh, ge gem gyfartal yn ebyn pen y bont roedd yn ennill oedd i gartra yn ebyn dre newydd. Uh, be, be ti wedi gwneud ar ddwy gem yna? Mae'r ma garfan wedi dangos cymeriad yn ddwy gem o'n i'n teimlo. Do, mae'r bechgyn wedi bod yn wych. Maen nhw wedi dod yn ôl yn y ddau gêm. Um, so, dim bach yn siomedig yn y gêm cyntaf, ni ddim ennill, ond uh, i ddweud gwir, pen y bont yn dda, sy'n nhw sgorio'r gol cyntaf. A wedyn dwi'n un tîm ar ôl hwnna ddim mynd i ennill, ond um, a ni ddim wneud digon da yn y, yn y gêm cyntaf yma. uh, yn yr ail gêm erbyn Dre Newydd, yn yr un i fath, really. Tan nhw sgorio, ni ddim really yn y gêm, neu, neu ni ddim yn chwarae digon da. Um, ar, ôl, ar ôl y gol, a ni dechrau chwarae, ac uh, fel i ddweud, ni oedd y tîm gorau, 5 munud, 5 munud ar ôl yr ail hanner, Dre Newydd oedd y gorau eto sgorio gol am ddiffyn, ddim digon da gyda ni, ond uh, wedyn ar ôl hynny, oedd y bachgyn yn wych, ti'n modd, boi sydd wedi ffwrdd o fainc a pethau fel yna, ti'n meddwl, dangos y, y cryfder, y sgwad cyfarwan, maen nhw gyd i chwarae. Um, ti'n meddwl, ac yn nhw dod ymlaen ac ennill y gêm, fel ti'n dweud, falle ffordd arall o pawb yn meddwl am mynd i fod. Uh, ond neis, neis i gyrraedd dre newydd acw, ti'n meddwl, tro cynta, ers 1988, mae'n wedi dweud, Ie, yeah, wrth gwrs, wrth gwrs. Uh, oedden, to, o ran y garfan, to, chi sôn am bobl yn dod i ar y fainc, felly, mae'n edrych bod yna gymysgedd rei da o chyrwyr profiadol a, a rhai felly'n bach i ifancach rei. Mae'n ma edrych bod yna blend rei da o chyrwyr yn y garfan ar hyn o bryd. Yndi, mae ma, ma hwnna'n anferth. Mae ma, ma siawns i ni roi cyfle i gyd o bod bois lleol. So dyna ydy'r dyna ydy'r um, beth ni'n trio wneud yn y clwb. So gyd o'r chwaraewyr gorau lleol, maen nhw angen cael cyfle. A mae hwnna'n bwysig i ni aros at hynny. Wedyn ar ôl hwnna, dyn ni'n trio dod y bechgyn i fewn sy'n mynd i gwella'r tîm. Ac ti'n modd, does ddim tîm gorau i chwarae i'r cofi am i. Ac so, er wedi dweud wrth fi, does ddim bwys os nhw'n ennill golli um, neu gael cyn cyfartal, os mae'r boys gyd uh, tymod, yn rhoi digon i fewn am y crys. Ac uh, mae hwnna'n wir, tymod, mae wedi bod yn profiadol hwnna, just, just os uh, um, wythnesau dwi wedi bod efo nhw so wedi bod yn briliant ac mm. gobeithio mae'n dweud ti ar ryw repay yn rhyw dipyn bach rwan efo'r bechgyn na a nath y management team sy'n gannau Ie, a wel t'od o'ch di sôn am yy ddod â chriw i mewn, t'o' ma' ma'n edrych hyd yma, t'o' nath yy Paul Mendes sgorio'i gol gynta yn erbyn Drenewydd, yy Mike Hayes os yng- ynghynt wedi sgorio a a nath Mike Hayes rhoid gol ar blât i Shaun Bradley yn erbyn yy Drenewydd chware teg. A a ma' Tibbets hefyd yn y gôl yy yn signing newydd. So s- sut ti'n me'wl ma' nw 'di setlo fewn a pa mor hapus oddach chdi i i ga'l y chwaraewyr 'ma fewn sy- sy'n amlwg wedi, wel, hit the ground running fel sa rywun yn ddeud? Ie, oedd oedd o'n anodd, t'mod, pan ar ei Siôn gadael, um, a fi ddim yn gweld o'n dod i ddweud y gwir, a wedyn oedd dwi bach panic stations a pethau hwnna, ond mae gen i lot o contacts yn ei gêm, t'mod, dwi wedi bod o gwmpas am digon hir rwan, ac uh, peth pwysig i fi i ddim i brysio mewn i, uh, i, i cael, cael chwaraewyr i fewn, wedi cael y chwaraewyr iawn i fewn i'r clwb a ma' raid i nhw ffitio fewn efo be' 'dan ni isio. T'mo' ti 'di ti 'di ddeud amdan y tri fanna, 'dyn ni'n dod â Jack Flamore i fewn, 'dyn ni'n dod â Ace Hamilton i fewn, 'dyn ni'n dod â Cai yn ôl, uh, Iddon yn ôl, t'mod, ma'... 'Dyn ni 'di dod â chwaraewyr i fewn i'r clwb rwan. Um, ma' ti... Mae bwysig yn ni cadw uh, y bechgyn o ddyne, ond uh, dim meddwl 'dyn ni 'di dod un y ddau i fewn sy'n rhoi beth gwahanol iddyn ni rwan. So mae Caernarfon heb 'di sgorio lot o goliau dros y ddau tymor diwetha'. Hmm. Yym so o'dd o'n bwysig bod dwi'n trio dod i fewn. Falle bod gen i gormod wedi top rwan ond yy a bydd o'n anodd i fi yy dechre ar ôl i gyd yy yn chware fynne ond yym so ma'r pedwar gol mewn ddau gêm ma' hwnne ddim yn ddrwg o gwbwl sdi. Na na yym a wedyn t'o' wrth edrych ymlaen am y tymor 'lly o- yn amlwg pan nath y t- tymor odd o ddod i ben tymor dwytha mi mi o'dd Caernarfon yn y safleoedd t'o' play-offs Europa felly Ai dyna di'r uchelgais blwyddyn yma, tibod, cyrraedd y top ucha 'na, tibod, ta wyt ti'n meddwl yn fwy hir dymor? D- d- s- Be di dy uchelgais di am y tymor math o beth? Ma- Mae'n anodd, timod, ma- mae'n amser caled i pawb ar y funud. Yym, dyn ni 'di dod efo lot o chwaraewyr newydd i fewn. Timod, does 'na neb cweit yn siŵr. Oedd y gêm cynta ni ddim yn chwarae dda. Timod, yr ail gêm 'ma, dyn ni 'di dal dipyn o siâp iddyn hunain. Ond dyn ni ga'l, timod, dau arnaf yn y gêm cynta. colli ddau amddiffynwyr. Um, dwi wedi gorfod chwarae brwci uh, left back yn y gêm diwethaf yma. Um, so mae ma, ma boys wedi gorfod symud y gwmpas, maen nhw'n trio brynu fewn i beth i'n neud, ond mae gennau staff gwych. Ti'n meddwl, pan mae bethau'n mynd yn iawn, y rheolwr sy'n cael gyd ar clod y beth o'n ne. Mm. Mae yna lot o pobl tu ôl tu ôl i'r scenes a ma' pobol ddim yn gweld a ma' t'mod Fish, Kev a Rhys 'di bod yn ffantastic i fi. Dwi ddim yn neud lot yn y clwb neud y ddau o nw ddeud dwi jyst yn troi fyny a a neud y pêl-droed ar y pan ma' gen i geme ond t'mod y donkey work gyda'r gwaith caled ma' ma' nw'n ma' nw'n neud t'mod yndw dwi'n edrych arnyn nw ond yy ma' gennai lot o trust yn y yn y yn y tri boi yne ac yy t'mod ma' nw angen lot o clod hefyd o be' ma' nw'n neud. Ie, a wedyn, yn amlwg, mae, ti'n edrych ar Gaernarfon uh, ac ar ofal, mae'n ma un o'r llefydd anoddau i fynd yn y gyngrair pan mae'r ffans i gyd yna, to, ma, ma, heb i ail, rili. Really. Faint, faint mae'r hogia a chdi'n benodol yn edrych ymlaen at gael cefnogwyr yn ôl yn yr ofal, a, a faint o hwb fydd o i'r tîm pan mae hynna'n cael digwydd? Wel mae'n anferth, t'mod y y clwb anodd a'i mynd i chwara' erbyn y y cefnogwyr. T'mod o'n ni ga'l ddau yym penalty shout yn diwedd yn erbyn Pen-y-bont t'mod ac o'n nhw'n half-hearted t'mod o'n nhw ddim yn definate ddim byd ond byse byse Darren y tu ôl i'r gôl 'ne yn yn gweiddi amdano fo hefyd... Ie. ...falle byse wedi wedi influensio'r refferî a dy farn nhw 'ne yy jyst i ca'l un a byse gêm yn wahanol. So 'dan ni'n methu pethe fel 'ne 'c'os mae o'n ffeithio ar pobl. Yym rhei rhei pobl ma'n neud nhw well a a we- weithie ma'n neud un neu ddau meddwl dipyn bach mwy amdan 'u gêm nhw. T'mod ac ac i chware t'mod dwi'n trafeilio lawr y fifty five ne' un neu ddau o ni ond ma' jyst dim yn teimlo hanner mor bell pan ti'n gwbod yna ti'n mynd i troi fyny ma' mynd i fod saith gant o bobol yna ne' mwy yn canu dy enw a a isio cefnogi ti t'mod ma' Mae hwn yn ffantastig ac yy dim bwys be' ma' clybiau eraill yn neud do's 'na neb hefo be' sy gynnon ni yn yy yn yn Gaernarfon a t'wel' 'dyn ni yn methu n'w ac yy ma' nw'n trio ma' dal yn trio dod ac o'dd o a o'dd o'n wych i gweld n'w un ne' ddau yn yy hongian dros y ffens a pethe fel 'na so na o- o- ma'n ma'n teimlad ffantastig i troi fyny i neud hwnna. Ie, o'n i'n gweld bod 'na yym scaffold 'di cael ei roed fyny yy ar wal yy yr ofal 'lly, ma' ma' hynna'n grêt i weld. Yym ond be' be' arall o'n i isio ofyn i chdi de oedd yym yn amlwg pan ddaeth y tymor ddod i dwyth- ben tymor dwytha 'fyd mi oedd Caernarfon dal yn y gwpan a t'mo' ma' ma' pan dwi 'di bod yn yr ofal a felly ma' ma'r gwpan yn wbath ma' ma'r ffans yn siarad amdano fo. Yy ydi Caernarfon yn edrych am wel cup run season yma ti'n me'wl? Wel, yy yy t'mod, y y pwynt ydi neud pob peth yn iawn. T'mod, o- o'n i'n andros yn lwcus blwyddyn dwetha. T'mod, dwi'n meddwl baswn i 'di wedi gorffen yn pedwerydd blwyddyn dwetha, yym rili yn. Dwi'm... A falle, t'mod, yn y play-offs, ni oedd y tîm form ath 'na i gyd â'r tîm dal yno fo. Yym ni oedd y tîm yn form, a dwi'n meddwl blwyddyn dwetha bysa 'di wedi bod yn siawns um, masif yn ei mynd i Ewrop, um, a dwi'n siomedig o ffordd wedi digwydd, ond oedd rhaid i un y tîmau bod yn, uh, yn anffodus, a dwi'n meddwl ni wedi cael y short tro dipyn bach, um, dwi'n deall pan ei bari cael ei fewn, ond uh, os ti'n edrych ar, ar y result a pwy yn neud yn dda ar adeg, ni y tîm uh, in form, Mm. A fel ti'n dweud, yn y cwpan. So, tymod, eto, os ti'n wedi bod yn cyfle gwych iddyn ni, um, ac un o'n ni'n ffansio. So, mae'r job i ti yn gwneud y dda am bob, bob beth dyn ni'n mynd i mewn. Tymod, mae rhaid i ni defnyddio'r sgwad, so mae ma lot o gêm um, midweek rwan, um, a, a mae chwaraewyr yn, yn Cymru ddim wedi gwneud lot o hynny. Ond dan ni'n ymarfer dwywaith y wythnos, so mae'n wahanol pan ydych chi'n chwarae gemau. Um, da ni wedi chwarae gêm yn erbyn Everton a wedyn un erbyn Ben y Bont, so ni wedi cael tri anaf i, i tri cefnwr. So, okay. mae'n ma dweud ti faint, faint o competitive ydy, ydy gemau beth fel yna. Um, so, ti'n falle bod ni'n edrych am dod yr un y ddau arall i fewn. um, cyn ni fod gorffen, ond um, rhaid i wneud yn siŵr bod ni'n cael eich chwaraewyr uh, iawn i fewn i'r cwb. Um, ac yn hynny bell, ti'n bod, a, a, a fel ti'n dweud, hwnna di'r peth, ond uh, ti'n ennill bob beth yn ei mynd i fewn. Mm. A wedyn, wrth edrych ymlaen at y gem nesaf, lle ti'n sôn am um, pa, pa mor brysur ydy a pa mor gyflym ma' yym Gemma'n dod. Wyt ti'n edrych am... Wyt ti'n mynd i edrych ar wneud newidiadau i'r i'r tîm erbyn y gêm nesa', ta yd- yd- ti 'di'r tîm reit settled ar y funud o ran yr un ar ddeg sy'n dechre 'lly? Yym na na does 'na neb t'mod does 'na neb rili'n guaranteed i chware os ma' nhw'n troi fyny a ma' nhw ddim yn perfformio. Ma' 'na ma' 'na chwaraewyr 'di dod i fewn yn pob s- yn bob safle rŵan. Yym so ma' ma' nhw gyd yn gwbod o. Dwi meddwl hwnne sy'n un o'r pethe mwya amdanon ni um, mae'r ma chwaraewyr yn gwybod mae rhaid yn nhw troi fyny, rhaid nhw roi shift i fewn, ac uh, os maen nhw ddim, bydd y pobl yn dod i ffwrdd. Um, ti'n fawr, sydd ddim lot o tîmau bys sydd ddim wedi dod â Sean Bradley a, a Darren Thomas i ffwrdd mewn gêm. Ac mm. uh, ti'n fawr, ni'n mynd i wneud hynny i, i roi ti'n fawr, mwy ar y cae, boys efo dipyn bach mwy o coesau i rhedeg, so maen nhw wedi blino, oedden nhw wedi rhoi shift anferth i fewn. So pan, pan ydych chi'n medru gwneud pethau fel yna, so, mae, mae pethau chi'n edrych yn dda, dyn ni. So mm. mynd, mynd ymlaen, dyn ni ddim yn ddrwg, falle yn y ddau mwy uh, defenders dyn ni angen rwan. Ond um, so, ond just dal ati, so, mae gyd mwynhau ar y funud. Um, so mae'n allan anodd i mynd i Barry, um, mae gen i da ia'r tîm a ni'n mynd i Ewrop yn y, yn y pedwar gêm cyntaf sydd yn anodd. Dyn ni'n mynd i Bari wedyn ni i Seinti Newydd. So, ond uh, dyn ni'n gwybod mae dyn ennill ar, ar y ffordd rwan. Dyn ni, mm. dyn ni wedi cyrraedd Dyn Newydd a ni cael gêm gyfartal erbyn Bari cyn yr lockdown uh, ac o. So, ie, yeah, dyn ni ddim yn, um, dyn ni ddim yn sort of, siai o, o chwarae neb. Dyn ni ddim yn ofn o neb. O, gret. Um, yeah, diolch yn fawr iawn am gymryd yr amser i siarad fi heddiw dy hyw, a pob lwc am weddill y tymor. Um, Bleser siarad efo chdi. Brilliant, diolch yn fawr at chi, Huw. Right, Super. Ta.